Men iki müň ikinji ýylda Nebtgaz toplumynyň tokaý hojalygyna işe girdim. Iki müň ýedide-de öý nobatyna durdum. Şonda men otuz dördünji nomer bolup durdum. Men Hudaýkulyýewiň ýanyna jaý berdik gidemde, ol maňa jaý bermedi. Ýöne öý osuryň öňe süýşer diýdi. Emma şumada çenli hiç hili maňa jaý berenoklar. Her ýylda-da bir direkti çalyşýar. Şondan soň men jaý diýip gidemde, on ýedi sanak jaý goýberlipdir, jaý Hudaý Kulyýewa maňa jaý bermedi. Şondan bäri men jaý diýip gelýän, işläp gelýän, emma hiç ýyl jaý berenoklar, emma menden soňky, meniň bilen bile deň stolda bir günde ýazan nepes jaý alyp gitdi, işindenem çykdy gitdi, menden soňky nobata duranlar jaý aldy, emma maňa jaý berenoklar. Menden soňky gelip öý nobatyna duran adamlar jaý alyp gitdi. Çykany çykdy, çykmanam işläp ýör, jaý alyp ýörler. Soň nobaty öňe geçirýärler, pul-para berýärler. Haçanda men baryp jaý ber diýemde jaý ýok diýýärler. Emma tapgyr-tapgyr nebit-gaza jaýlar gelip dur, berip durlar. Haçanda men jaý, jaý beriň diýip baramda, ýuristimiz Maksat şeý diýýär, ýedinji nomer diýýär. Emma ýedinji nomer bolup men on, on bir ýyl işledim, meni şu ýedinji nomer öňe süýşer ýaly. Maňa. Nurgeldi Şarifiň zyňagyna baranda başlygymyz, uly başlygymyz, Sen bardy häkimlikden al-da jaý diýýär. Emma men nebitgaz toplumynda jan saglygymy sarp edip işledim. On alty ýyllap işledim men. Oglum otuz bir ýaşady, men gelin edinip bilemok, ýekeje otagda gyzymyň jaýynda ýaşaýan. Men haçanda öý nobatym hiç il meň ýetmedi. On alty ýyl işledim. Nähili beýle bolýa diýemde, ýokarda prezident tarapdan jaň gelýäbeni şolaň garyndaşlary jaň edýäbeni şolara bermeli bolýas ondan seniň nobatyň duran ýerde duraýa diýip aýdýarlar. Men edaramyza baryp däni ýedinji nomerim dur şol şo durşuna durýa hiç il üýtgän zady ýok maňa ýeten ogsan nobat näme üçir beýle bolýa diýsin ýokardan jaň gelýä Solary berýäs, nobatyňam ondan duran ýerinde duruberýär diýip aýdýar. Men jaý diýip däl, ýazmadyk ýerim, dil bilen, söz bilen, ýazgy bilen, arza bilen men ýüz tutdum. Milli howpsuzlyga ýüz tutdum, gözegçilik gulluga ýüz tutdum, General prokuratura ýüz tutdum, o-da Köpetdag etrabynyň prokuraturasyna iberipdir, prokuratura-da biziň ýene-de öz edaramyza iberipdir. Hormatly Prezidentim, men Size iki gezek arza ýazdym. Iki arzamam gelip öz edaramyza, Nebtgaz edaramyza düşýäbende sowuk sala jogap berýärler, jaý bereýin diýenoklar hiç hili. Ýazylan arzalardan hiç hili jogapkärlik duýanoklar. Ondan oňam, mundan muňam ýetişýär, biri-birine, biri-birine geçirdýärler. Meň ýazmasy ýerim galmady. Emma sowuk saza garaýarlar meň arzana. Şol ýedinji nomer, ýedinji nomer diýip edaram şeýle jogap berýär. Men näçe ýyl işlesem-de, ýedinji nomer birinji nomere gelmejegini men duýýaryn. Howpsuzlyk gullugyna-da ýüz tutdum men. Emma meň arzama, meň sözüme hiç hili diňlänoklarm, diňläsem berenoklar, seljelenoklarm. Ynha şu arzamda elimdäki arzam howpsuzlyk gullugyna ýazan arzam. Emma muny hiç hili seljermedilerem, hiç hili maňa bir kömek edeýin diýip däni iş geçirmedilerem. Meniň öý nobatymy näme etdiler, näme goýdular bilemok, meni zastaw diýip, pensiýa, sen pensiýa ýaşly, seni işden boşatjak diýip däni a, gol çek diýip, diýdiler. Menem gol çekmedim, altmyş üç ýaşly çenli güýjüm, kuwwatym bar, işlejek diýdim. Maňa jaý bermejek bolup, meni işden çykarjak bolýarlar. Men şunça ýyl işledim, şunça ýyl işlesem-de maňa jaý bermän, işimden boşadyp çykarjak bolýarlar. Men hem jaýsyz hem işsiz galýan. Men prokuratura baramda, prokuratura doly men bidüzgünçilik edilýänleriň hemmesini aýtdym men, emma ol hiç hili seljermedi. Milli howpsuzlyga-da arza bilen ýüz tutdum. Şo arzamda-da hemme bidüzgünçilikleri aýtdym men, görkezdim şony. Prokuratura-da görkezdim, emma hiç hili çäre görmediler. Düzgün bozmalaryny seljermediler. Hormatly Prezidentim, men iki gezek Size arza ýazdym, emma şu arza Siziň eliňize hiç hili gowuşman, ýene-de yzyna gaýtdy. Hormatly Prezidentim, meň şu ýazan arzalaryma hiç kim jogap bermänligi üçin, indi men Size ýüz tutmaly boldum. Men haýyşt edýärin Sizden, maňa jaý bermegiň, Siziň kömegiňizden başga maňa kömek etjek adam ýok.